blaasiekɛ-vɔ-atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasiekɛ-vɔ-atɔ̃. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Míayi edzi. Axaɣi etɔ̃lia, enelia. Ŋkekenyuiwo ɖuɖu zi gbãtɔ. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple atɔ̃lia ƒe gɔmedzedze la, katekist John tee na Kristotɔ yeyeawo nya be ŋkekenyui gã eve li yewoaɖu le ƒea me. Woawoe nye Nuŋeŋe Ŋkekenyuie kple Mawunya ƒe Vava ƒe Ƒe Ewolia Ŋkekenyuie. Katekist la gblɔ ale si woɖua ŋkeke Enyuie la na wo. Nyɔgbɔawo lɔ̃ ɖe edzi hegblɔ be yewoaɖu ŋkeke zã na trɔ̃wo tsã, be yewoɖua ŋkeke zã na trɔ̃wo tsã, eya ta manye nu yeye na yewo o. Ale ameawo dzɔ agblemenuwo vevitɔ te fũu, vevitɔ te fũu Trɔ̃subɔlawo gɔ̃ hã dzɔ nuwo ɖo ɖa. Woɖu ŋkekenyuia kple dzidzɔ. Nutome hame sue hã ɖo amewo ɖo ɖa be woava kpɔ eteƒe. Nu si do ŋusẽ ameawo na nuawo ƒeƒle enye be le ƒe si va yi ƒe nuwuwu me la, Bremen Mission ƒe amegãwo dometɔ ɖeka, F. Capuin Victor di tsava agu Osɔfo Dille ɖee fia hametɔwo hegblɔ na wo be eyae nana wodzɔa ga yewotsɔ le xɔwo tum eye yetsɔ yetsɔ tua fe na nufiala siwo katã li la. Atɔ̃lia, ƒe ewolia yubili ɖuɖu. Mawunya ƒe vava xɔ ƒe ewo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple atɔ̃lia sia me. Ale woɖo kpe edzi be woaɖu ŋkekenyuie atɔ ɖe atɔ atsɔ ade dzesii. Woɖui hã le dzo me alo December etɔ̃lia dzi si nye kwasiɖa Advento gbãtɔ la. Wotu agbadɔ ɖe katekisi John Tay ƒe xɔxɔnu. Wokpe amewo tso adzɔge. hamewo kple nutomehame yeyeawo me eye woma amedzroawo ɖe nyɔgbodu eveawo me le Kristotɔwo kple trɔ̃subɔlawo siaa ƒe aƒe me. Mission yevuwo tso Keta, Lome kple teƒe bubuwo va. Kpekuha si nɔ nufiala Yosiya nya le megbe ƒe kpɔkplɔte lae de dzo ŋu Ŋkekenyuia me, Kristotɔwo, sukuviwo, trɔ̃subɔlawo, dumemegãwo kple dufiawo hã nɔ eteƒe. Osɔfo Dzill tsɔ ŋkekea dzi mawunya na katekist Wilhelm Lemgo, si kplii wɔ dɔ le Ho nuto me tsã la. wogblɔ. Etia Yohanes ƒe agbalẽ tawo tso kpukpui wuieve va se ɖe wuiatɔ̃lia. Ame bubuwo hã ƒo nu hegblɔ mawunya kpuiwo le ɣetrɔ me ale wowu ƒe ewolia yubili ŋkekenyuie la nu. Adelia, nyɔgbovi gbãtɔ siwo yi semina Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adelia me, wodzra sukuvi tsitsiawo wodzra sukuvi tsitsiawo dome wui atɔ̃ ɖo na kɔnfrexɔxɔ. Zi gbãtɔ le agu. Kɔnfrexɔxɔ wɔna la va eme le kwasiɖa dzome alo December wui adelia gbe Le eya megbe wotia wo dometɔ eve heɖo ɖe semina le amedzɔƒe. Woawoe nye Teofil Kɔnu tso Nyɔgbo Agbetikɔ si yi gbã kple Robert Tete tso Nyɔgbo Dalave si va kplɔe ɖo. adrelia. Dɔ bubu siwo dɔgbedeawo kple woƒe hadɔwɔla bubuawo wɔ ƒe ɖewo a. Abe ale si míexlẽe va yi ene la, xɔ siwo wotu na nɔƒewo, sukudede kple sɔlemedede ƒe dɔwoe zu asinukpɔkpɔ na amewo srɔ̃ asinudɔ vovovowo abe atidede, anyikpememe, bigladɔ, kapintadɔ, gbededɔ kple bubuwo. Nenema ke ɖevi tsitsi siwo mete ŋu yi suku dzi o la dzo yi Lome ɖasrɔ̃ teladɔ. Wofia teladɔa hamenyɔnuwo kple sukuvi nyɔnuviawo hã be Osɔfo Dzile kple eƒe hadɔwɔlawo na agbledede kple atidodo ƒe kpɔɖeŋuwo hã abe ŋutiti, mangoti, gowati ene. De. Be woaxe mɔ na trɔ̃subɔsubɔ kple dzotikewo wɔwɔ le dɔlélewo me ta, woxɔ atike geɖewo tso abloti le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple evelia me, esiwo wodzra na amewo asibɔbɔe alo wɔ na ame siwo mate ŋu axe fe o la, axe fe o la, femaxee. Aƒetɔ kple aƒenɔ Jill le xɔ atikedzadzra, atikenana kple abibabla dɔwo. Esia nye dɔyɔyɔ ƒe gɔmedzedze. Dɔ si va yi edzi kple dɔyɔƒeŋuŋu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaetɔ̃ vɔ ɖekɛlia me le toa dzi. Eye le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaade vɔ asieke blaade vɔ asieke me le balime, esi nye Betesda dɔyɔƒe gã la, ɖe Aƒetɔ kple Aƒenɔ Seepoin Freiburger Xɔ agbalẽwo dzadzra kpe ɖe teladɔ fiafia hamenyɔnuwo kple sukuvi nyɔnuviwo ŋuti. E Ɖoɖo haho nusɔsrɔ̃ alo nufiafia ametsitsiwo hã anyi hã anyi tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke lia me. Nufiala Timoteo Mallet ye dze dɔ sia gɔme kple eye wòwɔe kpe ɖe suku nufiafia dɔ ŋu. E Dɔgbedeawo xlɔ̃a nu amewo hã le agbenɔnɔ nyui kple lãmesẽnyawo ŋu. Le kpɔɖeŋu me, Esi Mission dɔdzikpɔla gã Martin Schlunk ɖi tsa va kpɔ dɔa ɖa le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple asiekelia ƒe adeamakpɔxɛ, November, me la, eyɔ nyɔgodu eveawo me tɔwo katã ƒo ƒui ɖe Nyɔgbo Agbetikɔ hegbe ahasesẽ nono na wo vevie. Egblɔ na wo be, Mission habɔbɔ siwo le ablotsi la le nu ƒom kple dziɖuɖuwo be woatsi aha sesẽwo kuku va Afrika nu elabena yewo yevuwo la, yewomenɔa gin le ablotsi o eye gawu la, yewo dometɔa geɖe mekpɔ gin la kpɔ o. Eƒe nyameɖeɖewo wɔ ya na ameawo eye metrɔ na wo o. Eya ta esi wòva ɖe mɔ be woabia nya nyawo ne yease eye yeanya woƒe susuwo la, wogblɔ nya geɖe siwo wɔ nuku na yevua. Ame ɖeka be ame ɖeka be eƒe nyawo nyo ŋutɔ. Fifia ɖe, aleke yewoawɔ kple detsi gbogbo siwo le yewoƒe aveawo mee? Ame bubu be yese eƒe nyawo, gake yeana wòanya be ne menye dzi nono ye le Ne menye dzi nom yele o la, ne yeku xoxo, elabena ne yeƒe akloloe ho eye yeno kɔŋkɔ ɖeka kpam ko la, yekpɔa kaka ɖe eme blibo. Esi amegã Slunke se woƒe nyawo vɔ keŋ la, eɖe nya me na wo be, Ahasesẽnono menyo o, Elabena ehea lãmegbegblẽ kple ku vanae. Yevu siwo wɔa aha sesẽwo la medzraa wo le aƒe o, boŋ wowɔa wo ɖona ɖe Afrikatɔwo hena woƒe gawo lɔlɔ yi ablotsi ko.